Hûn ê ji ku dest pê bikin? Ew ê pêdiviya we bi mirovan, wesayîtan, xaniyan, ajalan, daran û bi gelek tiştên din hebe. Lê belê heke li gel we çend cureyên atomê yên cuda hebûya, hûn ê karibûna vanan û gelek zêdetir tişt jî ava bikirina. Hûn ê karibûna atoman bi cureyên cuda bigihînin hev. Atom, ew xala bingehîn û biçûk a hemû tiştên li derûdora me diafirîne. Mirov matmayî dimîne ku ji maleke hetanî keştiyeke oqyanusan her tişt ji atoman çêdibe. Lê ev teqez rast e. Ka bên em jî nêziktir ve lê binêrin. Atom çi ye? Hemû tiştan parçe bikin û hundê di hundirê wê de tiştekî biçûktir bibînin. Di hundirê erebeyan de motor, di hundirê sêvan de maşot, di hundirê mirovan de dil û pişik, di hundirê pêdîstokan de jî pembo heye. Lê heke tu berdewam bikî ew dê çi be? Heke hûn parçekirina tiştan bidomînin, hûn dê herî dawî bibînin ku hemû bojen ji cûreyên atomên cûr be cûr pêk hatiye. Hemû tiştên ku me dorpêş dikin. Mînak, Zindî bi piranî ji karbon, hîdrojen û oksîjenê pêk tên. Ev tenê sê heb ji wan elementên kimyewî û ji sedî zêdetir. Di nav elementên din de kanzayên mîna paxir, qela, hesin û zêr, gazên mîna hîdrojen û helyumê hene. Mîna blokên Legoyekî hûn dikarin atomên cuda yên elementên din bînin ber hev, û dikarin çi tişta ku hate şêwe bikin. Atomek tevaba herî biçûk ya elementeke kîmyewî ye. Lewre atomên zêrekê tevaba herî biçûk ya zêrê ye. Dema ku ez dibêjim biçûk, nayê wê wateyê ku nanoskopîk e. Atomek ji heva porê mirovekê bi sedhezaran qatî teningtir e. Ji ber vê yekê heke hûn ne xwediyê mîkroskobeke elektronê ya bihêz bin, hûn dê nikaribin hevekî jî bibînin. Di demên berê mirov de di wê baweriyê de bûn ku atom tişta herî biçûk ya li cîhanê ye. Ya rastî bêjeya atomê ji yewnanî tê û tê wateya Êdî hewl dikare perçe bibe. Îroj em dibînin ku ev ne rast e. Li gor teoriyê heke kêreke ya gelek biçûk û tûj hebûya hundê karibûna atoma zêreke perçe bikin û hundê di hundirê wê de çav li tiştên biçûktir jî bikevin. Lê wê demê êdî tuyê ne xwediyê zêrê bî, tenê tuyê xwediyê spiyan bî. Hemû atom ji hemna spiyên ku Weke min atomên parêkirî çêdibe. Ji atomên herî kêm biçûktir e û ev parçeyan ji atoman biçûktir in. Her wiha heke hûn atomên hesinekî hûr bikin û hûn van atoman têxin nav tomareke duyemîn, ji spiyên wek hev dikarin gelek tomaran bi dest bixin, lê bila li wir hesin an jî zêr nemîne. Perçeyên atomekê çi ne? Di hundirê gelek atoman de sê heb bin atomên cuda hene, proton, nötron û elektron. Proton û nötron di navenda atomê de weke dendik jî tê binavkirin, bi hev re tên pakêtkirin û elektronan ji wan gelekî biçûktir in li derve digerin. Mirov dema ku wêneyên atoman xêz dikin, elektronan di rêgehan de mîna mangên ku li derdora cîhanê dizêvirin nîşan didin. Ya rastî elektron ewqas bi leztev digerin ku mirov di derbekê de qet nizane bê ka li ku ne. Wan mîna ereveyên pêşbirkan ên ku gelekî bi lez dikarin tev bigerin texeyûl bikin. hema hema di heman demê de li her derê ne. Ji ber vê yekê hundê hin pirtikên elektronan xêz bikin ku bibînin ku di kadên xûman de ji wan re orbital tê gotin. Ya ku atoma zêrekê ji ya hesinekî cudatir dike, hejmara proton, nötron û elektronên di hundirê wê de ye. Dema ku hûn tenê hesinekî perçe bikin, Bîst û şeş proton û sî newtronên ku di dendikê de bi hev re kombî û bîst û şeş elektronên ku li derve digere hundê bibînin. Atoma zêreke girantir û mezintir e. Wê bikin du felqe. Hundê di dendikê de heftê û neh proton, sed û hejdeh newtron û heftê û neh elektronên li kêlekê di zîvire bibînin. Nötron, elektron û protonên hezin û zêran wek hev in. Tenê hejmarên wê yên cuda hene. Li gor teoriyê hûn dikarin atomên hezinê bistînin û her yekê pêncî û sê proton, heşt û heşt nötron û pêncî û sê elektronan lê zêde bikin û hezin veguhezînin zêrê. Lê ev bi qasî ku xuya dike hêsan bûya, em dikarin têkevin behsê ku hemû kimyagerên li cîhanê bi rastî jî ew dê gelek dewlemend bibin. Lê em wisa difikirin ku em atoman bi gelekî hêsanî dikarin veguhezînin atomên din. Çend elementên ewil hûn dê çawa çêkin? Hûn dê bi hîdrojenê dest pê bikin. Ji ber ku protonek elektronek wê heye û qet newtron nahewîne. Heke hûn protonekê din elektronekê din û du heb newtron tevlê bikin, hûn dê atoma helyûmekê bi dest bixin. Protonek elektroneke din û du newtronê din tevlê wê bikin, hûnê lîtyûmekê kanda bi dest bixin. Lê mêze bike bê çawa dixebite. Di hemû atoman de hejmarên proton û elektronan weke be. Hejmarên notronê hema hema weke yê protonê ye. Ji hejmara protonên atomekê re jimareya atoman tê gotin. Û ji wê re dibêje ku divê hûn xwediyê atomeke çawa bin. Heke jimareya atomê yek be tê wê wateyê ku ew hîdrojen e, heke sisê be lîtyûm, çar be berîlyûm û herwekî din. Ji hejmara proton û notronên ku tên ba hevdû re barîxteya atomî ya dîmenayî tê gotin. Gava ku giraniya atomê ya hîdrojenê yek be ya helyûmê çar e. Ji ber ku di hundirê wê de du proton û du notron hene. Bi gotineke din atomeke helyumê ji ya hîdrojenê çar qat girantir e. Atomeke berilyumê jî neh qat girantir e.